अपनेक लोकनिक आग्रह पर प्रस्तुत अछि कोरोना पर आधारित कार्टून के पहिल भाग की रो चलवा सब केहन चल रहल छो अपन अभियान आ सुन दुनिया के कोनो शहर गाम एहि से वंचित नहीं रहा ई हमर आदेश छौ जे तोरा सबके हरदम ध्यान रखबाक छौ पूरा दुनियाके तबाही हमर लक्ष्य अछि आ अपन लक्ष्यके पूरा करैके लेल हम किछु कऽ सकै छी अच्छा आप सुन सब अपन अपन अपडेट दे जे कोन गाम कोन शहर कोरोनासँ कते प्रभावित छौ सबटा अपडेट चाहिए हमरा एखन सरदार हम भूरा करौना छी हम भूरपुर के नाइट देलिए सरदार हम गुलाबी करोना छी हम गुलाबपुर के नहीं तो देलिए हम्म, सरदार हम पीला करोना छी हम पीलापुर के नोइत देलियन सरदार एकटा गाम एखनो अछि जे अपन चपेट में नहीं एला कोन गाम रौ सरदार ओहि गाम के नाम है चलाकपुर अच्छा एहन कोन बात छै ओहि गाम में जे तो सब एखन धरि किछु नहि कह पेला है सरदार ओहि गाम में एकटा गिरहत छै आ ओकर दूटा चेला छै पवित्रा आ बेचना ओ सब मिल के पूरा गाम वाला के सिखबैत रहे छै की सिखबैत रहे छै

तखन तू चलाकपुर पर अखने धावा डाल मुदा सरदार की मुदा जल्दी बताओ सरदार ओही गाम में हरियरका कोरोना के भेजने रही ने जकरा ओ गिरहत आ बेचना मिल क सैनिटाइज क क के जान से मारि देने रहे बस बस आब हमरा किछु नहि सुनबाक अछि ओहि गिरहत के हम नहि छोड़बै ओकर हिम्मत कोना भेलै जे हमर हरियरका कोरोना के मारलक अच्छा ई बता यदि तोरा सबके गिरहत के अपहरण कऽ कऽ आनि दियो तखन सरदार तखन तऽ गिरहत के नोच के खा जेबै आ संगे पूरा चलाक पूर के सेहो दबा देबै हम्म, आप सुन हम जे कहै छियो चितकबरा कोरोना मायावी छो ओइ कोरोना के बजा रहै चित कबरा करो ना हाजिर हो सरदार बजा रहल छथुन सरदार ई आबि गेल चित कबरा सरदार नमस्कार बारंबार चितकबरा करो ना हाजिर है यहाँ के दरबार और अहाँ के जे तिल खेने छी से हम चुकबे ले तैयार छी हुकुम करू हुकुम हम्म। सुन चितकबरा तोहर मायावी शक्ति के हमरा बहुत जरूरत है चल तू हमरा संगे गिरहत ई कोरोना सँ तऽ कम बेस सब गाम संक्रमित अछि मुदा अहाँ के वजह सँ अपन गाम बचल अछि हो बेचन एहिमे हमरे नहि तोरो सबके बड़ पैघ योगदान छ तो जेना घर घर जा क सबके समझाबै बुझाबै छ आ साबुन मास्क ई सब बटै छ ताहि स समूचा गाम जागरूक भ गेल अछि आ कोरोना स बचाव भ रहल छै हाँ से तऽ ठीक छै अहाँ सब बहुत नीक काज कऽ रहल छी एहि बात पर अहाँ सब लए मिठगर चाय लेने आबै छी

मुदा एखन तऽ लोक सब माछ मौस केनाइ छोड़ि देने छै आ तू एहि मौसम मे माछ बना कऽ खेल एहि सँ तऽ कोरोना संक्रमण आओर बढ़ि जेत गिरहत आगि पर चढ़ला के बाद सब कीटाणु खत्म भऽ जाइ छै आ ओहुना माछक झोर के तऽ कनि बेसिए बड़का देने रहिए एहो बेचन हमरे वजह से तोरा माछ भेटलक आर हमरे कोनो खोज पुछारी नहीं एकटा पुछरिए खुआ दैत मोन गदगद भ जैते रे पवित्रा तोरा तो भरि दे में पेटे छो ओकर अलावा किछु छौ की हो पवित्र छोड़ तोरा तो हरदम खाए के लागल रहे छ जा किछ आर काज देखक आ सोच कि कोरोना से केना कऽ लड़ी एहिमे अपन योगदान दहब देखै छियै सरदार एकरा सबके मनसूबा आर बढ़ले जाइ छै आर केना कऽ खिलखिला कऽ गप करैया से देखै छियै हंस लेबा दही हंस लेबा दही आब ई हंसी बेसी काल नहीं रहते एहि कार्टून के अगला भाग बहुत जल्दी आबि रहल अछि अपने सबसे आग्रह है कि चैनल के सब्सक्राइब करू कार्टून के लाइक करू और एक सब जानकार सब संगे शेयर करू और हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में से ज्वाइन करू और ओकर लिंक नीचा डिस्क्रिप्शन में दे रहा तहन मुंह किया तो कह छी जल्दी से लिंक के क्लिक करो और चैनल के सब्सक्राइब करो प्रणाम जय मिथिला जय मैथिल